mivhigo ya mafhungo a khothe na felicia mudau
a tshi kha ḓivha madekwana avhuḓi kha belran news hu tevhela news uklikota reports na mpho felicia mudau sa nga misi vhatevheli ri vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe o toṱodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha vhembe ri vha ri tshi khou lavhelesa musina makhado collins tshavhane khathihi na thulamela ri khou thoma ngo lavhelesa khothe khulwane ya thohoyanḓou ine yo dzulaho fhaḽa vhuponi ha faḓarafal kha ḽa elimu i fhirisela phanḓa mulandu wa ramishasho muhumbulelwa livhoni maḓadzhe livhoni maḓadzhe u khou livhana na tsengo yo fhambananaho malugana na mavharivhari a uri u vhulaya mufarisi wawe lindelani nga ngovhela miṅwahani miraru yo fhiraho. Kha iyo milandu hu khou katelwa mulandu wa u zwifha, u remiwa wo lovha khathihi na mulandu wa u ita mbilo ya masheleni a mbulungano a ndindakhombo kha iṅwe ya dzibannga khulwanesa fhano Afrika Tshipembe. Nga Musumbulowo wa ino vhege, muhumbulelwa u ḓivhonadza khothe malugana na iṅwe ya milandu ine a khou livhana nayo. Zwo ralo, nga ṅwambo wa milandu yawe yo ḓalesa, khothe a i ngo kona u dzhena ngauri milandu yawe yo vha yo fhandekanyiwa. Zwino Khothe Khulwane ya Ndayotewa yo bvisa muvhigo wa uri kha u shuma heiḽa oda ye muhaṱuli Vho Ṱhogomela Tshidada vha ita nga ḽa malo Lambamai gidimbili fumbili ṱhanu. Zwino milandu yawe i khou dovha hafhu ya ṱanganyisiwa hafhu. Vha vhutshutshisi vho mu avha vha ri vho lugela tshoṱhe u thoma na tsengo, fhedziha vha khothe vha tshipindula vha khou sumbedzisa uri a hu na fhethu ho sengela kha iyo themo. Vhunga khothe ho ḓala, zwino mulandu uyo wo pfukiselwa phanḓa u ya kha ḽa vhufumiraru Lambamai 2026 muhumbulelwa a tshi kha ḓi vha nnḓa nga beiḽi kha ri pfi musi muhaṱuli Vho Lekgodi Phathuli vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho ngomu khothe. Okay, thank you. The matter is then postponed to the 13th of April 2026. Accused on bail, bail is extended until 13th of April

yo ṱanganedza mbilaelo ya vhahumbulelwa vhaṋa vhe vha vha vha tshi khou lingedza u thithisa phurodzhekthi ya u fhaṱa ya u dzhenisa themamveledziso ya Wi-Fi. Vhahumbulelwa vha khou humbulelwa upfi vho vha vha tshi khou reila moḓoro wa Toyota Hilux wa baki une wa vha na nomboro yo ṅwaliswaho vunḓu ḽa Limpopo hu khou folwa upfi vho vha tshi khou ṱoḓana na mikwevhe i linganaho 30 percent kana ndi nga tou ri furathi kha khamphani ya u fhaṱa Zwo ralo, moḓoro we vha vha khou tshimbila ngawo wo khou pfulwa upfi wo dzhiiwa sa tshipiḓa tsha u ita ṱhoḓuluso dza mapholisa. Vhoṱhe vhahumbulelwa vha vha tshinnani, muthihi wa hone u na miṅwaha ya fuiṋa mbili na muṅwe ane a vha na miṅwaha ya fuiṋa raru. Hu khou pfulwa upfi vho ḓo ḓivhonadza phanḓa ha khothe ya madzhisiṱaraṱa wa Vuwani nga Musumbulowo wa ino vhege wa ḽa fumi rathi. Luhuhi gidi mbili fu mbili rathi u khou bva u pfi vho khou sedzana na milandu ya u ṱoḓa masheleni nga nḓila i si yavhuḓi. Zwinzhi nga uyu mulandu kha ri pfe musi muambeli wa mapholisa fano vunḓu ḽa Limpopo Vho Colonel Malisela Ledwaba vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. The members operationalized information and the suspects were traced and subsequently arrested. The motor vehicle they were driving was also seized as part of ongoing investigation.